Ýedinji klasda okaýarkam bir klasdaş gyzym halapdym. Hawa, ýaşlyk söýgüsi. Köp wagtymy onuň bilen geçirjek bolýadym. Öýden alma getiren bolsam onuň bilen paýlaşýardym. Ýa-da bitinligine berýärdim. Söýgi oduna kül bolanym üçin okuw kellämden çykypdy. Muňa garamazdan, ol gyzdan öz duýgularymy ýaşyrýardym. Bir gün Men ondan kimdir birini halaýandygyny ýa-da halamaýandygyny soradym we muňa şol wagtyň özünde puşman boldum. Asyl görüp otursam, ol klasdaşymyz Nazara göwün beripdir. Ondan bäri esli wagt geçdi, ýöne şol wagt nähili duýgulary başdan geçirenim entegem ýadymda. Şol wagt ganymda gaýnap duran adrenaline päk söýginiň alamatydyr öýdüpdim. Aslynda welin bu diňe gabanjaňlyk bilen Nazara bolan içgaralygym ekeni. Makalamyzy şu nakyl bilen dowam edýäs, Ýamanyň zyýany iline ýeter, görübiňki, özüne. Gara görüpçilik, içigaralyk adamy içinden ýumurýar. Bu bolsa adamyň fiziki ýagdaýyna hem täsir ýetirýär. Göripçilik duýgusyny başdan geçirýän adam depressiýada bolýar. Onuň wagtal-wagtal kellesi agyrýar. Ýürek we gan basyşy bilen bagly keseller ýüze çykýar. Öt haltasynda daş, aşgazanynda ýara döräp bilýär. Göripçiligiň döremeginiň birnäçe sebäpleri. kanagatlanmazlyk. Adam özünde baryny az görýär. Ol özünde bar zatlaryndan lezzet, kanagat tapyp bilenok. Gopbamlyk we ulumsylyk. Görip adamyň pikir etmegine görä, dünýädäki ähli gowy zatlara başgalar däl-de, diňe onuň özi mynasyp bolmak isleýär. Göripçilik duýgusy bilen göreşmegiň birnäçe ýollary. Göripçilik duýgusy dörän bolsa, ony boýun almak gerek. Özüňi allamak bilen ýagdaýy diňe erbetleşdirip bolar. Özüňizi beýlekiler bilen deňeşdirmegi bes ediň, öz durmuşyňyz bilen ýaşaň. Öz durmuşyňyzdaky bagtly pursatlara ünsüňizi çekiň. Başgalaryň üstünliklerine köre-körlük bilen ynanmaň. Beýlekileriň üstünlikleriniň aňyrsynda uly meseleleriň bolmagy mümkin. Göripçilige güýjüňiz sarp etmäň. Ondan gowusy isleýän zadyňyzy özbaşdak gazanyp aljak boluň. Öz halaýan işiňiz bilen meşgullanyň. Eger-de bu käbir sebäpler boýunça mümkin däl bolsa, onda özüňiz näme etmegi gowy görýändigiňize düşünjek boluň. Hiç haçan boýun egmäň. Köplenç, hiç zat etmeýän mahaly adamlar göripçilik edip bilýärler. Eger-de edeniňiz başa barmaýan bolsa, siz öz ýakynlaryňyzdan maslahat sorap bilersiňiz. Makalamyzy Gurbannazar Ezizowyň şu setirleri bilen dowam edýäs, Entek sadalykdan zyýan çeken ýok, sada bolsun oguluňyz, gyzyňyz. Göripçilik duýgusy köp adamlara mahsusdyr. Siz hiç kime göripçilik etmeseňizem, size göripçilik edilmegi mümkindir. Bu halatda şular maslahat berilýär. Özüňi alyp barşyňa üns bermeli. Siziň öz üstünlikleriňiz barada köp öwünýän bolmagyňyz mümkin. Öwünmegiňizi bes etmek gerek. Ýogsam ahyry bir gün sizden doýarlar. Özüňi erkli adam edip terbiýeläp ýetişdirmeli. Adatça durmuşda, işde üstünlik gazanan adamlara göripçilik edilýär. Eger-de siz her bir göripçilik edýäne ünsüňiz sowsaňyz, köp wagtyňyz biderek ýere gider. Wagt, bu öwezini dolup bolmaýan baýlykdyr. Göripçilik edýän adamdan kömek soraň. Bu ony ýaragsyzlaşdyrar. Eşek bilen deň bolsaň, eşekçe bolmarsyň. Sizi açyk ýagdaýda göripçilik edenlerinde, göripçilik edýän adam bilen deň bolup, gödek äheňde jogap berseňiz, ýagdaýyň has hem agyrlaşmagy mümkin. Bu halatda ol adamdan gaça durmak maslahat berilýär. Göripçilik edýän adamyň ynamyna girjek bolmaly. Onuň bilen ýüzbe-ýüz oturyp, ýürekden gürleşiň. Mümkin, ol siziň hem adaty adamdygyňyzy, siziň hem durmuşyňyzda kynçylyk bolýandygyny bilse, size bolan garaýşy üýtgär. Biz köplenç adamlary ýakyndan tanamazdan, olar barada ýalňyş pikir edýäs. Köp adamlaryň pikir etmegine görä, göripçilik bu erbet duýgy. Ýöne, eger görip adam Öz durmuşyny göripçilik edýän adamyňky ýaly ýa-da onuňkydan has gowy etmäge çalyşýan bolsa, onda göripçilik peýdaly bolup bilmeýär. Çünki bu ýagdaýda göripçilik özgerişlere, ösüşe itergi berýär. Näme üçin gara göripçilik bilen göreşmeli? Iň bolmanda öz jan saglygymyzy goramak üçin. Sebäbi Akyldan artyk baýlyk ýok, saglykdan gymmat zat ýok.